my good people thank baba god o for another day wey baba god don fit allow us see o today my yarnings go be about this abuse of drugs wey our young people dey do this these days o our young boys and our young girls me no know whether na no value una life o whether you need to dey high to dey happy i no know because when you go ask them they go tell you say they wan dey happy most of them because i no know wetin you dey find for life when you go dey do hard drugs you go do the drugs finish you no go be yourself you go do the drugs finish you go dey harm people make dey around you i no know wetin dey happen really i no know wetin dey happen me i no go fit deny the fact say the country no easy the country hard make we no just deceive ourselves for that aspect but this issue of of say we come be like say na that highness so na that hard drugs so na him come dey make us dey feel alive so e no follow o e no follow because anything wey we go dey do make we still dey think about ourself the harm wey we go do to ourself you go dey see teenager of these days seventeen years eighteen years old go dey go dey resemble person wey dey thirty something because the drugs don don shrink am because I don't know wetin dey happen see the update wey I dey get that day na Oga take Kolos finish, e reach e reach house, di pikin run come greet am na, na im e carry di pikin na use am take stone wall, kill di pikin trowey. All dose tins no be tins wey be sey suppose to dey follow na. Young boys, young girls, most of dem na peer pressure, my friend drag one I fit drag two, who you dey follow do competition, life na turn by turn, why you dey why you dey do competition wit pipu. live your life you understand know say at the end of the day everybody come im own life but at the same time make person see tru- see truth make person dey talk am hard drugs no get wetin e dey do for our body me no know wetin we dey who we dey try imitate all our young boys our young girls dem all of dem dey fast lane dey wan dey on the fast lane I know sey make you no dey fast lane oh, but oga, madam see reason, see dey careful because wetin dey really dey sup, wetin really dey happen, where you dey run dey go? Dem go take di kolos finish, dem no go be dia sef. See one of my pesin dat day na, e dey im store, na na store wey e dey, her own shop wey she dey, na im take kolos kon almost attack her, she break hand. for her own shop no be say na she take the colos now na another person take colos na shop wey she dey na the person come dey pursue am in the process of say the person dey pursue am na she come go miss step she come fall she come break hand you dey get so so the really um i no know who i go blame whether na the family the household say papa and mama no do their work or we go blame society or we go blame our government to me um e no get how mother and father wan still take do rich because for instance if you be mama if you be papa pikin go dey house with you na the talk the one you fit still talk na you go fit still talk you no dey follow the pikin go school as e be say na pikin wey dey that institution now na hostel e dey stay you wan follow am go hostel you know wetin e dey do for hostel you know wetin e dey do for class you no fit dey monitor pikin reach there na just God na him still dey help person you no fit monitor pikin reach there na the one make you fit do and you fit still do but i just believe say when it comes to this hard drugs of a thing na our government we go still blame because really for nigeria the nigeria of today too many things dey enter the country nobody dey regulate anything everything goes people just dey cash out with people health all in the name of say dem dey sell drugs nobody care everybody conscience don lock

They will just produce the thing. Maybe another country, they'll say, ah, carry am come Naija, they go buy. Anything wey they buy, everything goes in this country. Now make some kind things they happen. They go take hard drugs when they take. You go they come for club or wherever you they come from for night, trailer make parking or you go enter under. It don't even become occurrence. It happens, they happen every time. And really, you know, they nice. Say young people they die because of carelessness. because i dey feel say na carelessness how i go use my money take go buy wetin go kill me think am na it doesn't make any sense e no make any sense because we need to do better this one na another new year so we need to do better because i no know why you go dey take drugs you go say you wan dey high you wan dey another realm which realm you wan dey again oga and madam which realm you wan dey but really we need to do better we need to act better because you think about yourself think before you take that drugs think wetin e go do you say your friend dey dey take am no mean say you go take am no let peer pressure carry you go where you no know no let peer peer pressure carry you go where you no go ever fit come back from my people una doh oo.